Ити күнэ сайдам саха дьоно, эһиги бу Дьокуускай биэриини көрөҕүт. Биһиги бары билэрбит курдук Улуу Туймаада хочотугар Дьокуускай куорат тутуллуон будан инниттэн түөлбэлээн саха аҕа уустара олорбуттара. Онон бу куораппыт тутуллуутугар сайдыытыгар улахан кылааттарын укпуттара баҕарах Хоро уонна Өрсүүт нэһилиэктэрин олохтоохторо. Билигин бу нэһилиэктэр суохтар, олор олохторо олохтоохторо кэлин Дьокуускайга уонна Хатас Хатаска олохсуйбуттара. Ол эрэн, бу нэһилиэктэр бааллара историческай чахчы, онно биһиги кинилэри билиэх тустаахпыт. Мин билигин Покровскай трагынан киириигэ бу Ыраһайаҕа турабын. Манна Баҕарах нэһилиэгин олохтоохторо түөлбэрээн олорбуттара диэн биллэр. Бүгүн биһиги биэриибитигэр ол туһунан кэпсэтиэхпит. Биһини кытары бииргэ буоллун. Баҕарах историта докумуоҥҥа киирбитинэн уон тохсус үйэ хаҕаланыытыттан хаҕаланар диэн этиллэр. Онтон сиһилии историк, исторический билим доктора Андриан Афанасьевич Борисов кэпсиэҕэ. Үтүө күнүн! Дэн Андриан Афанасьевич бу баҕарах историятын биһи көрөөччүлэрбитигэр баһаас да сырдатыахара. Баҕарах нэһилиэгин былыргытын кэпсээтэххэ маннык. Отут биллэн турар бастаан номохтору ырытыахха наада. Тоҕо диэтэргин саха норуота суруга былыр суруга бишиге уһук нуруткулла ол иһин историктар былыргыны кэпсээтэхтэринэ бастатан туран бу саха номохторугар олоҕураллар номохтору көрдөххө баҕарах нэһилиэгэ омоҕой байтын төрүттээбит Ити сэһэн булоо уонна Георгий Эргис суруйбут сэһэннэри аахтахха омоҕой үс уоллаах эбит. Баатылы диэн бахсы диэн уонна баҕарах диэн. Дьэ бу баҕарах диэн уолуттан дьэ бу баҕарах нэһилиэгэ үөскүү. Ото биһи бу билин кэлин турабыт ити археологтар сабалааһыннарынан бу диэки буларга хахалар Именно бу Баҕарах нэһилиэгин олохтообут сахалар олорбуттар быһалаах. Тоҕо диэтэргин, ити археологтарбыт манна бу дьиэ олохторун уонна туох булумнуу бөҕөнү ол иһигэр туой туой туойтан оҥоллубут туой иһит тобохторун уопсайынан бу дьиэҕэ туттар мал малы уонна хэбэргэллэри быһыттан булаллар эбит. Вот. Аны туран нэһилиэк уопсайынан тэриллибитэ хаһан биллибэт. Ол гынан баран докумуоннарга аан маҥнай баҕарах диэн аттаах нэһилиэк тыһыынча аҕыс сүүс сүүрбэ кыһыллаахтын биллэрэр. Вот. Ол гынан баран тут биллэн турар, ол да иннигэр бу бу нэһилиэги олохтообут хахалар олордохторо дии.

Сүүрбэттэн тахха волостар бааллары. Нэһилиэк диэн ааттаабаттар, оччолорго волость диэн ааттыылары. Вот. Ол гынан баран, ити документнары көрдөххө, туо эбит. Балгарха диэн ааттаах нэһилиэк суох. Вот. Ол гынан баран, Хоро диэн ааттаах нэһилиэк бар эбит. Ити он токсус үйэтэ хаартыны көрдөххө, бу бу диэки өттүн хэтти. Хорох сирдерин боллаана Хоро нэһилиэгер

Ол иһин мин хабалыырбынан бу аҕыс боластартан арааһа биирдэстэрэ туох баҕарах буолуон сөп баҕарах буолуон сөп вот ол аата бу хоро да буоллун баҕарах да буоллун атын хаҥас ууһур киирэн нэһилиэктэрэ төрдүлэри биирэбит ол гынан баран мин эттим де баҕарах диэн ааттаах уол боллаҥа омоҕойтун төрөөбүтүбүт вот Вот. Ол аата туох эбит? Баҕарахтар остуоруйалара туох дириҥ уонна туох баай ис хоһоонноох остуоруйалаах эбит. Вот. Вот. Оннуттан өссө өссө былыргыны кэпсээтэххэ туох эбит? Бу Баҕарах нэһилиэгин кытары уонна Хоро нэһилиэгин кытары өссө биир ыксары сытар нэһилиэк нэһилиэк баар баар этэ эбит. Оччолорго өрсүт диэн ааттаах. Вот. Ол өрсүүтүн буоллана эмиэ бастакы туга ахтыыта тыһынча аҕыс сүүс үрдүк кыл таһааланара Вот. Ол иһин дьэ бу олохтоох нэһилиэнньэ да бастатан туран бу хатас селенньэтин олохтоохторо буоллаана бу үс нэһилиэктэн төрүттээх төрүттээх буолуохтарын сөп. Вот. А так тугун өссө кэпсээтэххэ туобут бу үс нэһилиэктэр таһаамын олохаттара баҕара өйт. Олугур

ити хаамый биллэр дьоннору ааттаатахха итинник дьоннор буолан аахпыттар вот онтон арый баттах бэттэх кэлэн истэххэ туо эбит бу баҕарах өрсүү туонна хоро нэһилиэктэр уоллаана били туохтара сирдэрэ биир буоллаа дии ол иһин туохтара дьылҕалара уонна уопсайынан история хамсааһыннара били тэҥҥэ баран баран истэҕэ дии ол курдук тыһыынча тоғыз сүүс уон сыллаахха манна дьэ бу эмиэ хаамый биллэр туох Күрэн буолан ааспыт бу туох паҕарах туга паҥара диэтин тутуута. Ити буоллаана, аха, ити буоллаана бу хатас сириэнитигэр туох биир туох бэлиэ туох түгэн болары. Тоҕо диэтэргин мантан ыла же бу хатас деревнете хаалына диэх хата. Хатас нехи тугу хелениетин история хаалына диэх хата. Вот. Дьэ ол тула дьэ кэнники дьэ уже хэбиэскэй кэмҥэ дьэ били куоххастааһын саҕана дьэ бу хатас бэйэтэ уже деревный курдук били тэриллэн оҥоһуллан баран истэҕэ дии. Биһи билигин Баҕарах сирэ диэн ааттыыр сирбит бэйэтин кэмигэр балай да улахан нэһилиэк этэ диэн ити Андриан Афанасьевич этэн аһарда. Ол ата буллаҕына Хоҕурууҥҥу кыраныыссата мантан халгыы баран табаҕаны ааһан хахсык сиригэр тиийэн иҥнэр уонна бу Дьокуускай куорат Эйгэ киирэн бара турар. Өрсүк, Хоро, Баҕарах нэһилиэгэ. Олор таһаам улаханнара биллэн турар Баҕарах нэһилиэгэ уонна ол мыраан үрдүнэн эмиэ тайаан сытар этэ. Сеп. Бу эргин билингите тиэрде ыска территорията тие, эти оголаагырдары тие, Канада деревинede тие, барата үйретиллен хүрпа агыс археологическай памятник арылларыта. Онтон алтата киһи уохтара. Биэс Баҕарах нэһилиэгин дьоно көмүллэһэтэр сирдэрэ уонна биир Хатас нэһилиэгин дьоно көмүллэһэтэр сирдэрэ. Ити аата буоллаҕына Сүрбэҕэс памятниктэн археология памятнига диэн бу элбэх. Хас биирдиилэрэ харысылга ылынан тураллар. Ол аата бу биһи билигин бастакы Баҕарах археологическай памятнига диэн сиргэ кэлэн турабыт, бу эмиэ харыстанар сиргэ киирэр. Олор олор олору үөрэттии Хевеська периодтан хаалаан бу тоҕуһун сыллар бүтүүдэригэр дылы барбыта. Бу Виктор Михайлович Дьяконов тоҕуһун сыллар бүтүүдэригэр оҥорбут докумуоннара бар. Онно буоллаҕына бу тыһыынча аҕыс сүүс тоҕуһун алта сыллааҕы каарта бар. Онтон быһа тардан арыый улаатыннардан онно хайдах границата ханан барарый диэҥҥэ көстөрүнэн бу көрдөххө Хахсык нэһилиэгэр тиийдэ. Онтон бу Дьокуускай куораппыт бу турар. Онтон Үрсүк уонна Хоро нэһилиэктэр бу тураллар. Билиҥҥи Хатас нэһилиэгэ быһа холоон баран турар диэн ааҕабыт. Баҕарах нэһилиэгэ хаам улахан Баҕарах нэһилиэгэ хаам улахан. Ол атын буллаҕына бу Туймаада хочуттун хоҕуру өттө. Бүтүннүүтэ Баҕарах нэһилиэгэ Кириэтэй диэн бу картаны көрүөххэ сөп. Бу карта олох точный диэн этэр кыах суох, им биир приблизительно гынан баран бэйэтин кэмигэр докумуон буоллаҕа дии. Онон быһаарар. Бу барыта үс баҕас памятниктаах. Дьиҥэр, көмүллэ сытыытынан уонна бу манна олорор даачалаахтар этэллэринэн, көмүүлэринэн көрдөххө харыстабылга ылыллыах айылаах өссө элбэх. Бу үчүгэй үөрэх диэн барда. Билим Виктор Михайлович ол туһунан кэпсиэ. Онон Баҕарах нэһилиэк мантан хагалаан тайаан бу манна киирэн бара турбута диэн этэллэр. Ол атым балайда уһун уонна тайаан сыппыт улахан нэһилиэк буолар. Ону хаддах охранаҕа ылабытай диэн. Бу маннык бу стиһиги көрдөххө хас биирдиилэрэ археологическай памятниктер хас биирдиилэрэ тус-туспа аттаахтар, карталаахтар. уонна бу хас дьаһал ханнык дьаһалынан охранаҕа ылыллыбыттара барыта хабылла сылдьар. Онно бэйэтин кэмигэр бу эргин улахан үлэни ыыппыта Дьаакына Виктор Михайлович. Кини бу 2013 сыллааҕы холобура бу сир ылан көрдөххө да бу сиргэ анаан маннык аак оҥорбута судаарыстыбаннай аак диэн экспертиза оҥорон манна буоллаҕына туох баарын барытын Виктор Михайлович ыйар тугу булуллубуттарын, хантан булуллубуттарын, хайдах булуллубуттарын, ким булбутун сөп. Онтон дьэ түмүк таһаарар. Бу сир бэйэтин кэмигэр маннык суолталаах эбит, историческай сыаналаах эбит диэн, онон харысталга ылыахха наада диэн. Достопримечательнай сир быһыытынан диэн. Аны буллаҕына хаамай манна улахан э, суолталааҕынан булар предмет охрана маннык булуохтаах диэн таһаарар сөп. Ол предмет охрана диэн тугу харыстыырбыта. Кини манна хоруйар харыстыахха наада э, сир кырсын диир. харыстыахха наада алгаска көстөн кэлбит артефактары диир холуора керамиканы да буоллун манньыаттары да буоллун харыстыахха наада харыстыахха наада да малсал уонна харыстыахха наада ламшаабын диэн быһа берсэн ону барытын биһиэхэ департамеҥҥа оччолорго бу кэмҥэ памяттары харыстыыр суолтаны сүгэһэри культура министерствота сүгэрэтэ онно бу 2012 жыллаахха Маннык бирикээс тахсар. Борисов Андрей Афанасьевич, Андрей Савич баттаабыт бирикээһэ дьэ оннан мантан ыла бу сир барыта охранаҕа ылыллар. Бу мен холобур курдук көрдөрөбүн, а так бу хүт багас памятник барыта бу оннук быраабыланнан охранаҕа ылыллыбыта. Барыта биилин границаларда ханан барарыйын барыта биллер. Онтон ол эрен Били эппиккэ аллы сир сир боппуруоһа иһин куруук киирсиилээх буолар. Онон чааһынай дьон киирэ сатааһына, дьиэ тутта сатааһына, былдьаһыыта билэргит истин билэргит курдук бу археологическай памятниктан эрэ буолбакка эрэ манна газопровод да киэнинээн иһин куруук мөккүөрдээх буолар. Ол онно дьэ били биир тыла булаһатыыбыт. Биһи сыалбыт сорукпут ол чааһынай сайдаһатааччылары күөмчүлээн, хааччахтаан, бобаһатаан диэн буолбакка, биир тылы билэн кинилэр эмиэ дьиэ тутталларга улаханнык мэһэйдэспэт курдуккуна уонна биһи өбүгэлэрбит олорбут историческай сирдэрэ харыстана хаалалларын туһунан онно үлэни ыытабыт. Онон мөккүстэрбит даҕаны биир тылы тыл була сатааммыт иннинэ үлэни ыыта ыыта туруохпут. Онтон Баҕарах нэһилиэгин уларыйбыт буоллахха, холоро билигин олохтоох киһи хантан даҕаны кини историятын булбат. Интернеты билин киирдэххэ, киирэн көрдөххө, Баҕарах нэһилиэгин туһунан суох, история суох. Кинигэ уох. Диакона Виктор Михайлович үлэлэрэ бааллар археологическай памятник тустарын ыстатыйалар уонна аны булла баҕарах диэн туох баар былыргы энциклопедияларга словардарга баар туох суолталааҕа баҕарах диэн туох тугааттанары былыргы сахалар биһи үгүлэрбит киэҥ айахтаах көһүйэни бука үүтүйүн харайар иһит буолуо ону киэҥ айах олон буола баҕарах диэн олон барбыта диэн маны сабаҕалааһын баар ол эрэн бу дойду историята мантан таххыбыт дьон сэргэтэ мин суолта биэрэн бу баҕарах хоро өрсүг нэһилиэгин олохтоохторо дьокуускай куораты куоракка саха омуга элбээһинигэ, Дьокуускай куораты тутууга элбэх өҥөнү оҥорбут дьоннор буолаллар диэн. Уонна кэлин улахан Бүдөҥ сүтүү хаҕана Дьокуускай куоракка көһөн киирэннэр онно олохсуйааччы элбэх буолуохтаах диэн. Онтон ити этиллиитин кэрэтин онтон Хатас нэһилиэк историятын көрдөххө кини историята хаҕаланар биэһэныс бэһис үйэр биэһэныс сыллар ортолоругар тыһыынча тоҕус биэһэн алтыһалтан. Ол атан Хатас нэһилиэгэ бу эмиэ Бүдөҥ сүтүү тугар үөскээбит нэһилиэк буолар диэн онно эмиэ олохтоохторунан буолуохтара бу баҕараах өксүк хоро нэһилиэк олохтоохторуна өссө үстүрүн ыллахха холоро тыгын дархан туһунан киинэ таххыбыта тыгын дархан кинигэ табаар далан хулуйуута онно ахтыллар хоро хоролор олорбут өтөхтөрө диэн ахтыллар ол уонна улуу хоро туһунан ахтыллар номохторго ол сирэ быһытар Ол өтөх туттуммут сирдэрэ манан иһирдьэ киирдэххэ бааллар. Виктор Михайлович ол туһунан кэпсиэҕэ. Ол атан ыллаҕын бу сирбит бүтүннүүтэ саха омугу үөскээһинигэр, сайдан барыыга улахан суолталаах нэһилиэктэр этэ диэн историялары үөтэллиэхтээх, манна олорбут дьонноро ааттара ааттаныахтаах диэн биһиги санаалаахпыт.

Бу курдук биһиги бүгүҥҥү биэриибитигэр баҕарах олохтоохторун историятын кыратык сэгэтэн аһардыбыт. Эһи бэҕэтигэр саҥаны билбиккит-көрбүккүт буолуо диэн эрэнэбит. Антон манан биһиги бүгүҥҥү биэриибит түмүктэнэр. Күн аайы 11 чааска бу Дьокуускай биэриини көрөргүтүн умнуман көрсүөххэ диэри.